Ɔman mma, Yahweh Nyankopɔn adehyeɛ nnɛ nso biom. M'akoa Paul Osei agye mo anie. Remnant Evangelistic Centre foɔ na yɛne mo ahyia. Yɛ asɛm nyinaa ne sɛ, So asubɔ ho hia? Asubɔ, ɛho hia. Na sɛ asubɔ ho hia a, kwan bɛn so na ɛyɛ sɛ yɛfa bɔ asu? Yɛwɔ binom wɔ hɔ a, yɛwo wɔn ketekete na yɛde wɔn kɔ asɔredan mu na asɔfo abɔ wɔn asu. Yɛwɔ binom wɔ hɔ a yɛde frankaa fa wɔn tiri so mprɛnsa na yɛabɔ wɔn asu. Yɛwɔ binom wɔ hɔ a yɛde wɔn hyɛ nsuom na yɛabɔ wɔn asu. Yɛwɔ binom wɔ hɔ a yɛtwa wɔn nsa ho sei na asɔfo no nso atwa ne nsa ho na wɔde ahyiam na kyerɛ sɛ yɛabɔ wo asu. Na nnɛ ee saa aba yi deɛ mennim kwan a wɔbɛfa so. Wonya asɔre bi te sɛ Sarafin and Sarafin a, wɔn deɛ ne sɛ wɔsɔ gya na wɔahuri atra mprɛnsa. Ebinom de nnipa hyɛ nsuo mu na wɔayi no. Ebinom de no hyɛ nsuo mu mprɛnsa gyina wɔn Agya, Ɔba, ne Honhom Kronkron. Ebinom de nsuo pete nnipa atifi, na ebi nso de nsuo yɛ mmerɛmudua nsɛnkyerɛnne wɔ wɔn moma so. Asubɔ ahodoɔ bebrebe yi, ne nyinaa yɛ, na sɛ ne nyinaa nyɛ a, asubɔ kwan ne nea ɛwɔ he? Ɛno ne nea nnɛ yɛreba na yɛabɛsusu ho. Na ansa na yɛbɛsua ahu ate aseɛ no, yɛnkwati mpaebɔ nyɛ biribi. Nti ma me ne wo nkɔ yɛn nkotodwe anim na yɛmmɔ Ɔsoro Hene no mpaeɛ. Yɛn Agya a wowɔ Soro, ɛnnɛ da yi yɛreda wo ase ayi wo ayɛ akamfo wo wɔ nkwa a wode ama yɛn. Yɛreba na yɛabɛsua wo ho asɛm. Bue yɛn adwene mu na yɛnya nteaseɛ. Asubɔ ho hia, na sɛ ɛho nhia a, dɛn nti na yɛbɔ asu? Na sɛ ɛho hia a, kwan bɛn na ɛyɛ sɛ yɛfa so bɔ asu? Kyerɛkyerɛ yɛn wɔ wo Dɔba koro, Yahshua Ɔyɛ Mesia din mu. Amen. Asubɔ dodoɔ bebrebe yi, ne nyinaa yɛ. Sɛ wokan Philippians chapter four verse five no a, ɔse yɛwɔ Awurade baako, gyidie baako, asubɔ baako. Enti sɛ asubɔ baako a, sɛnea Bible ka, Philippians chapter four verse five, sɛ yɛwɔ asubɔ baako a, asubɔ bebrebe a ɛwɔ Akristosom mu yi, ɛnnɛ yi, yɛka no sɛɛ nie, Ne yɛhe na ɛyɛ nɔkorɛ? Ne yɛhe na ɛyɛ nɔkorɛ? Sɛ wokɔ Matthew chapter three verse five a, baabi a yɛhunu sɛ asubɔ rebɛsi, ɛyɛ twatiatwa anan no, yɛhunu sɛ Yohane bɔɔ asu wɔ nsuom. Sɛ wokɔ Matthew chapter three verse five a, ɔse, Ɛnna Yoha ɛɛ Yuda ɛɛ Yerusalemfoɔ ne Yudeafoɔ nyinaa ne Yordan ho asase nyinaa sofoɔ kɔɔ ne nkyɛn. Wɔrekɔpɛ dɛn? Na wɔkaa wɔn bɔne maa no bɔɔ wɔn asu Yordan mu. Nyɛ Yordan no na ɛhia, na nsuo no a wɔbɔ asu wɔ mu no. Ebinom kyerɛ sɛ, gye sɛ yɛbɛbɔ wo asu a, gye sɛ yɛde wo kɔ Yordan mu. Ɛnyɛ nɔkorɛ. Ɛnna ebinom nso kyerɛ sɛ, gye sɛ asutene. Ɛno nso nyɛ nɔkorɛ saa, ɛfiri sɛ. Bible no ma yɛhunu sɛ nyɛ ne nyinaa na yɛbɔ asu wɔ ayi. Wokɔ The Book of John a, ɔse Yohane nso na ɔrebɔ asu wɔ Ainion a ɛbɛn Salim, ɛfiri sɛ asuasuwa pii wɔ hɔ, na wɔbaa hɔ maa wɔbɔɔ wɔn asu. Enti nyɛ asutene ko ara, asuasuwa biara, asubɔ yɛ osie. Osie, yɛyɛ no wɔ asase mu. Enti obi wu a, yɛde no kɔ asieɛ ne yɛkɔsie no. Obi nso wu a, yɛsie no wɔ fie. Deɛ ɛhia ne sɛ yɛatutu fam ne yɛde wo ahyɛ hɔ ne yɛakata wo so. Asase bi ankyere funu. Nti mom yɛnhyɛ no nso paa. Sɛ wokɔ Matthew chapter six verse sixteen a, wɔbɔɔ Messiah no asu no, ɔne yɛdi n'akyi. Ɔse monhwɛ me nsua me. Enti yɛhwɛ no sua no a, kwan bɛn so? Na wɔbɔɔ Yahshua asu wieeɛ no ntɛm ara na ɔfiri nsuo no mu, na hwɛ, ɔsoro bue maa no, na ɔhunuu Onyankopɔn Honhom, na wɔhunuu Onyankopɔn Honhom sɛ ɛresian sɛ abuburo ba ne so. Enti Bible kyerɛ yɛn sɛ Wɔbɔɔ Mesia asu wɔ Yordan mu nsuo no mu wieeɛ a ɔsɔre firii nsuo mu no, Onyankopɔn Honhom, wankasa Honhom a ɛyɛ Nyankopɔn, the Spirit of God, wankasa the, eh, he God the Spirit, the Spirit of God descended upon him. Enti fa too tirim paa, yɛbɔɔ Mesia asu mmerɛ a ɛsiee no wɔ nsuom na afei yɛyii no firiiɛ. Enti Mesia yɛ nhwɛsoɔ ma yɛn wɔ asubɔ mu. Sɛ ɔkɔ The Book of Philip a, eh, The Book of Acts a, Philip yɛ a eh, na ɔyɛ sɛmpakani. Honhom ka kyerɛɛ no sɛ ɔnkɔgyina ɛkwan a ɛfiri Yerusalem rebɛsen akɔ Ethiopia no. Na ɔkɔe, ɔkɔhyiaa Ethiopiani eh, eh, sikakorafoɔ, os, Ethiopia ahemmaa sikakorafoɔ. Na ɔne no nkɔmmɔdie mu no, deɛ ɛkɔbaeɛ ne sɛ wɔkɔduruu nsuo bi ho. na obisaa Philip sɛ, Nsuo nie, dɛn na ɛsi ma su bɔɔ ho kwan? Wokan Acts chapter eight verse thirty no a, ɔse, Na Philip de mmirika kɔɔ ne nkyɛn, na ɔtee sɛ ɔrekenkan odiyifoɔ Yesaia nwoma no, ɔkaa sɛ, Wote deɛ worekenkan yi ase anaa? Na ɔse, Ɛbɛyɛ dɛn na matumi, gye sɛ obi kyerɛ me? Na Philip buee n'ano, na ɔfirii atwerɛsɛm no ara so kaa no Yahweh, Yahshua, ho asɛmpa. na wɔnam kwan so rekorɔ no, wɔkɔduruu asuo bi ho, na opiani no kaa sɛ, Hwɛ! Nsuo nie, ɛdɛn na ɛsi ma asubɔɔ ho kwan? Na Filipo see no sɛ, Sɛ wode w'akoma nyinaa gye di a, ɛwɔ ho kwan sa. Dɛn na ɛsɛ sɛ ɔde n'akoma gye di ansa na yɛatumi abɔ no asu? Tie no yie pa ara. Sɛ wɔbɛbɔ obi asu a, ɛsɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛ no. Na dɛn na wokyerɛkyerɛ no? Ɛnam sɛ na wɔakyerɛkyerɛ no Isaiah 53 na akoa no ate aseɛ no, ɔse, Ɔbuaa no sɛ, Megye medi sɛ Yeshua ne Mesaia, Nyankopɔn Ba. Obi a wannye anni sɛ Mesaia no yɛ Nyankopɔn Ba no, yɛbɔ wo asu a yɛkɔhohoro wo tiri ho. Yɛde wo to nsuo mu a wokɔ asudware. Ɛno nti, ɛsɛ sɛ yɛkyerɛkyerɛ wɔn ma wɔhunu sɛ Nyankopɔn yɛ koro, ne Ba yɛ koro, na Nyankopɔn ne honhom a ɛyɛ kronkron a ɔnam ne Ba no so rekasa kyerɛ yɛn. Na ɔhyɛ maa teaseɛnam no gyinaeɛ, na wɔn baanu nyinaa siane kɔɔ nsuo no mu, Philip ne opiani no, na ɔbɔɔ no asu. Ɔse wɔn baanu no siane kɔɔ nsuo no mu. Wanka sɛ ɔsaa nsuo kuruwa ma baako na ɔde bɔɔ no asu. Daabi, daabi. Yɛnyɛ no saa. Wɔn baanu nyinaa siane kɔɔ nsuo no mu, na ɔbɔɔ no asu. Na wɔrefiri nsuo no mu no reba no, Awurade Honhom hwim Filip, na opiani no anhu no biem, na ɔde anigyeɛ kɔɔ ne kwan. Hwɛ sɛ wo ne obi awura nsuo mu na moafiri mo ba sei, na nipa no yɛhwim no na ɔkɔ, sɛ wobɛsuro koraa? Nanso ɔse opiani no de anigyeɛ na ɛkɔeɛ. Adɛn ntia? Ɛfiri sɛ Bible se, Perfect love cast away fear, ɔdɔ amapa pamo hu. Enti obi a ɔbɛgye Mesia no adi nɔkorɛ mu no, wonsuro hwee biom. Ɔde anigyeɛ na ɛkɔeɛ. Yɛahunu sɛ asubɔ yɛ baako pɛ, ɛnyɛ mmienu. Baako no, ɛne nsuo mu deɛ, na ɛfiri teteete. Sɛ wokɔ abakɔsɛm mu a, Mesia wuo akyi, yɛwɔ asɔredan bebree ne baabi a na wɔbɔ asu, ɛfiri sɛ ɛnam sɛ aburokyire, awɔ wɔ hɔ, na ɛduru winter, wontumi mmɔ asu wɔ hɔ no nti. wɔsisii adan tuu amena wɔ mu a wɔbɛtumi abɔ asu wɔ hɔ. Na ɛtoaa so a, wokɔ Philippi a, wobɛnya bi wɔ hɔ. Wokɔ ɛyi, ɛɛ, Italy a, wobɛnya bi, wokɔ Spain a, wobɛnya bi. Cathedrals yi deɛ, ne nyina ara yɛwɔ baptismal pool wɔ mu, de kyerɛ sɛ saa adeɛ no na ɛtoa so. Ɛberɛ bi baeɛ a, mmerɛ a yɛde mmɔfra asubɔ baa mu no, ɛnna wɔsesaa nneɛma nyina ara. Mmofra, yɛmmɔ wɔn asu. Obi ka kyerɛ wo sɛ, Mmofra, yɛbɔ wɔn asu a, ɔboa. Enti wo ba no a wokɔbɔɔ no asu no, wokɔhohoro ne moma so. Yɛmmɔ mmofra asu. Dɛn na yɛyɛ mmofra? Wokan Mark chapter ten, verse thirteen to sixteen no a, ɔse, Na wɔde mmofra brɛɛ no sɛ ɔmfa ne nsa ngu wɔn so, na asuafoɔ no kaa wɔn a wɔde wɔn baeɛ no anim. Na Yeshua hunuiɛ no, anyɛ no abodwoɔ, na ɔsee wɔn sɛ, Momma mmɔfra no kwan na wɔmmra me nkyɛn, na monnsi wɔn me wo me nkyɛn kwan, na yeinom sɛɛ na Onyankopɔn ahennie yɛ wɔn dea. Nɔkorɛ mese mo sɛ, obiara a ɔrennye Nyankopɔn ahennie sɛ abɔfra no renkɔ mu koraa. Na ɔyɛɛ wɔn atuu de ne nsa. guu wɔn so hyiraa wɔn. Enti mmofra, yɛmmɔ mmofra asu, na yehyira mmofra. Adɛn nti na yehyira abofra? Abofra nnim bɔne. Wobɔ no asu a, ɛnyɛ yiye. Na nea enti a yehyira no ne sɛ, Onyankopɔn bɔɔ no na ɔmaa no hwene, ɔmaa no ani, ɔmaa no aso, tɛtrɛma, nsa, afuro, nan. Sɛ Nyankopɔn anhyira saa nneɛma yi so a, akwadaa no, ebetumi aba sɛ ne nan koraa ɔnnante so da. Nnipa bɔnefoɔ bɛyɛ no aduru asɛe no, ne nsa korɔ rentumi nyɛ adwuma da, n'ani nhunu adeɛ na n'aso nte asɛm. Ɛno nti, nea Onyankopɔn de no aba wiase no, Onyankopɔn na ɛde maeɛ, na ɔde akɔma no sɛ, Nea mode baeɛ no nie, mesrɛ wo, hyira ne nsa, ne nan, n'ani, n'ano, ne hwene, na nea enti a wode no baa wiase no, ɔmmɛyɛ nea yɛyɛ ma mmɔfra no, na ɔnyini a na yɛabɔ no asu. Dua so a na yɛtene no, nyɛ sɛ agyina hɔ awie no, Yɛse yɛkɔhyira nkokorafoɔ ne mmerewa wɔ a akyi. Ɔsoro hu yɛn mmɔbɔ. Matthew chapter 15 verse 3, Yahshua bua see wɔn sɛ, Adɛn nti na mo atetesɛm nti monni Nyankopɔn ahyɛdeɛ soɔ? Na wɔsɔre me kwa, wɔkyerɛkyerɛ nsɛm a nnipa ahyehyɛ. Saa asubɔ, mmɔfra asubɔ no yɛ nkwadaa, ɛyɛ nnipa nhyehyɛɛ, ɛnni Bible mu. Asubɔ yɛ nsɛnkyerɛnne a ɛgyina hɔ ma owuo, osie, ne ɔsɔreɛ. Enti sɛ wɔfa ma ɛɛ Romans chapter six verse three no a, ɔse, Aane, anaasɛ monnim sɛ yɛn mu dodoɔ a wɔbɔɔ yɛn asu kɔɔ Yahshua mu no, wɔbɔɔ yɛn asu kɔɔ ne wuo mu. Enti wɔnam owuo asubɔɔ mu asie yɛne no, sɛdeɛ a wɔnam Agya no anuonyam mu anyane Messiah afiri awufoɔ mu no, saa ara na yɛn nso yɛnnante nkwa foforɔ mu.

yɛkyerɛkyerɛ wɔn a wɔhunu nɔkorɛ no a, na afei wogye nɔkorɛ no di a, na woasakyera w'adwen. Saa kwan yi na ɛyɛ sɛ woawu. Na wowu a, ɛyɛ sɛ yɛsie wo. Enti wokan Colossians chapter two verse twelve no a, ɔse, Sɛ wɔasie mo ne no asubɔ mu, ɔno mu nso na wɔnam Nyankopɔn a ɔnyanee no firii awufoɔ mu tumi adwuma gyidie so anya no mu bi. Enti sɛ wowu a, na yɛasie wo ne no, nyɛ wo nko o, wo ne no wɔ nsuo no mu, na Onyankopɔn a ɔnyane no no anyane wo ne no afiri nsuo no mu. Enti wokɔ Galatians chapter 3 verse 7, eh, 27 no a, ɔse, ɛfiri sɛ mo mu dodoɔ a wɔbɔɔ mo asu kɔɔ Yahshua ɔyɛ Mɛsaya mu no, moahyɛ Yahshua. Asubɔ, yɛbɔ kɔ Mɛsaya mu, yɛmmɔ asu nto asɔre mu, yɛmmɔ asu nto eh, Agya, Ɔba ne Honhom Kronkron din mu, bi nni Bible mu. Second Corinthians chapter five verse seventeen to nineteen no, ɔse, Enti sɛ obi wɔ Mesia mu a, ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ, nneɛma dada no atwam, hwɛ, nneɛma nyina ara yɛ foforɔ. Na nneɛma nyina ara firi Nyankopɔn a ɔnam Mesia so apata aka yɛn afam ho, na ɔde mpata som ama yɛn. Ɛne sɛ, Onyankopɔn wɔ Mesia mu repata twe wiase fam ne ho, na wammu wɔn mfomsoɔ angu wɔn so, na ɔde mpata asɛm no asi yɛn mu. Sɛ obi pɛ sɛ ɔbɔ asu a, dɛn na ɛda hɔ ma no? Nea ɛsɛ sɛ ohu, Number one, ɛsɛ sɛ saa nipa no yɛkyerɛkyerɛ no. Ɛsɛ sɛ yɛkyerɛkyerɛ no. Matthew chapter twenty eight verse nineteen no kɔ no, ɔse, Enti monkɔ amanaman nyinaa, monkɔ wiase nyinaa nkɔyɛ amanaman nyinaa m'asuafoɔ, na mommɔ wɔn asu wɔ me din mu. Nea enti a ɛhyɛ hɔ, mommɔ wɔn asu wɔ Agya, Ɔba, ne Honhom Kronkron din mu no, mɛkyerɛ mo asubɔ part two. Ɛno yɛ Romanfoɔ na ɛde hyɛɛ hɔ. Wɔn ara Jerusalem Bible koraa kyerɛ sɛ ɛnni hɔ. Enti mɛkyerɛw no. Nea ɛwɔ hɔ ne sɛ, na mommɔ wɔn asu wɔ me din mu, na hwɛ, me ne mo wɔ hɔ firi nnɛ kosi wiase awieeɛ. Enti sɛ obi gye Mesia no di a, ɛsɛ sɛ yɛbɔ no asu kyerɛkyerɛ no. Sɛ wohwɛ Dabi, mɛka ɛno ho asɛm. Sɛ yɛbɔ no asu wie a, yɛkyerɛkyerɛ no wie a, ɛsɛ sɛ nipa no sakyera n'adwene. Acts chapter two verse thirty eight no, Peter kaa asɛm no wɔ Pentekoste da no na nnipa no kaa sɛ, Anuanom, yɛate, yɛnyɛ dɛn? no, Petro see wɔn sɛ, Monsakyera mo adwene na mo nyinaa mma wɔmmɔ mo asu Yahshua a ɔyɛ Mesia din mu mma bɔne fafiri, na mobɛnya Honhom Kronkron akyɛdeɛ no. Enti, Bible no kyerɛ yɛn sɛ asubɔ no, yɛkyerɛkyerɛw nea ɛdi kan, na wogye di a, Gyidie ne deɛ ɛtɔ so mmienu, na afei adwensakyera. Ɛsɛ sɛ ɔsakyera w'adwene. Wo gyidie a, ɛsɛ sɛ ɔsakyera w'adwene. Enti, Acts chapter three verse nineteen, Enti monsakyera mo adwene, na monnane mo ho, na wɔmpopa mo bɔne. Nea ɛbɛka akyerɛ obi a, ɛsɛ sɛ ɔgye di. Hwɛ Acts chapter eight verse thirty seven no. Menkan Mark chapter six, sixteen verse sixteen. Ɔse, Deɛ ɔgye di na wɔbɔ no asu no, wɔbɛgye no nkwa. Deɛ ɔnnye nnie no, wɔbɛbu no fɔ. Enti yɛkyerɛkyerɛw no wannye anni ansakyera a wadwen a wuo na ɔbɛwu. Mmerɛ a ɛɛyi ɛɛ Philip ne Ethiopiani no kɔ no, Philip ɔbisaa no sɛ, Nsuo nie, dɛn na ɛsi ma asubɔ ho kwan? Philip se, Sɛ wode w'akoma nyinaa gyedie a, ɛwɔ ho kwan sa. Nti nea yɛbɛkyerɛkyerɛw no sɛ woannye anni a, ɛbɔ w'asu ɛnyɛ yie. Nea ɛtɔ so nnan ne sɛ wobɛyɛ krado sɛ nea Onyankopɔn Asɛm aka biara no wobedi akyiri. Wohwɛ Acts chapter two verse forty one a, ɔse, Ɛnna wɔn a wɔde fɛ gyee asɛm no maa wɔbɔɔ wɔn asu, na da no ara wɔde akra bɛyɛ mpensa bɛkaa wɔn ho. Ná wokura asomafoɔ no nkyerɛkyerɛ mu ne ayɔnkofa no paanoo bubuo ne mpaebɔ mu ara. That means sɛ woanya new life, enti you walk a new way. Wo bra nyinaa bɛyɛ soronko, sɛnea Onyankopɔn asɛm teɛ. Na wɔn a wɔgye die no nyinaa hyiam faako, na wɔn nyinaa yɛ wɔn nneɛma nyinaa yɛ kwasafo dea, na wɔtɔn wɔn ahonyadeɛ ne wɔn nneɛma, na wɔkyɛɛ mu maa wɔn nyinaa sɛdeɛ ɛhia wɔn mu biara. Enti wobɛbɔ asu a, nea ɛdi kan, ɛsɛ yɛkyerɛkyerɛ wo sɛ Yahshua yɛ Onyankopɔn Ba. Nea ɛtɔ so mmienu, yɛkyerɛw sɛ Nyankopɔn yɛ baako na ɔwɔ Ɔba, ne Ba ne Yahshua. Wogye no di a, wonam no so na ebenya nkwa, ɛfiri sɛ ɔno ne Mesaia no. Kɔ wo nkotodwe anim na ka wo bɔne nyinaa kyerɛ. Afei, na ɔwɔ ho kwan sɛ yɛbɔ wo asu. Obi kobisaa Mesaia, ɛyɛ Nicodemus, sɛ ho nhia koraa sɛ yɛbɔ asu. Yahshua buaa no wɔ John chapter three verse three sɛ, Nɔkorɛ, nɔkorɛ, mese wo sɛ, wanwo obi foforɔ a, ɔrentumi nnya nhunu Nyankopɔn ahennie. Sɛ wamfiri nsuo ne Honhom mu anwo obi foforɔ a, Nyankopɔn ahennie no, ɔse wonnya. Ɛndeɛ waka atoɔ. Luke chapter-23 verse 43 no se, Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Nɔkorɛ mese mo sɛ, ɛnnɛ wobɛka me ho wɔ Paradis. Saa asɛm yi na obi bisa me sɛ, Nti sɛ obi ammɔ asu a, ɔntumi nkɔ Heaven? Efisɛ Mesia ka wɔ John chapter-3 verse 3 sɛ, Sɛ wɔamfiri nsuo ne Honhom mu anwo obi a, ɔrennya Soro Ahenni. Na mekyerɛɛ no sɛ, Luke chapter 23 verse 43 no kyerɛ yɛn sɛ, korɔmfoɔ no a na ɔsɛn dua no so no, wammɔ asu. Nso Mesia hyɛɛ no bɔ sɛ, Nnɛ, merehyɛ wo bɔ sɛ wobɛka me ho wɔ Paradise. Nyɛ da no ara na ɔkɔɔ Paradise, ɛfiri sɛ Mesia no koraa da sɔre three days no, na ɔse ɔnkɔɔ Paradise. Na ɛyɛ dɛn na ɔde obi akɔ hɔ? Na bɔhyɛ no yɛ nnɛ, Ɛnnɛ, merehyɛ wo bɔ sɛ wobɛka me ho wɔ Paradise. Enti, sɛ yɛde obi gye asɛm no a, otumi nya honhom mu asubɔ ansa na wanya honam so deɛ, na otumi nya honam so deɛ ansa na wanya honhom mu deɛ. Wohwɛ Kornelius a, Acts chapter ten, Peter wura fie hɔ a ɔkasa kyerɛ wɔn no a honhom no hwie guu wɔn so, na Peter sɛ, Wɔn a wɔanya honhom no te sɛ yɛn ara no, dɛn na esiw wɔn asubɔ ho kwan? Enti yɛnkɔbɔ wɔn asu. ne ɛkɔbɔ wɔn asu. Sɛ obi ka sɛ ɔmpene me yɛmmɔ no asu a, ohuahu nɔkorɛ no na ɔmma yɛmmɔ no asu a, na kyerɛ sɛ ɛyɛ boapayɛ. Saa nipa no, dɛn na ɛda hɔ? James chapter four verse seventeen, Enti deɛ ɔnim papa na ɔnyɔ no, ɛyɛ bɔne de ma no. Nyankopɔn asɛm a ɛyɛ nɔkorɛ nie. Sɛ yɛmfa no sɛ obi nso abɔ asu dada na wagyae akɔnantew wiase ara na n'ani so ate no, ne ho aba ne ho so, na ɔse ɔbɛsan aba Nyankopɔn nkyɛn, na ɔhwehwɛ sɛ yɛmmɔ no asu biom a, ɛkwan da hɔ? Aane, ɛkwan da hɔ sɛ yɛtumi bɔ obi asu biom. Obi wɔ hɔ koraa a na ɔkɔ asɔre, na wahunu sɛ asɔre no nka nokorɛ. Wasesa ne ho. Yɛbɔɔ no asu wɔ nsuom. Saa nipa no, yɛnsan mmɔ no biom anaa? Yiw, ɛfiri sɛ nkyerɛkyerɛ a ɔgye diiɛ no so na yɛgyina bɔɔ asu. Sɛ ɔkan Acts chapter nineteen verse one to six no a, ɔse, Ɛbaa sɛ ɛberɛ a Apolo wɔ Koronto no Paul kyinii amantifi asase no so bɛduruu Efeso, na ɔbɛtoo asuafoɔ bi fa too tiri mu, asuafoɔ no nnipa a wɔn abɔ asu yɛdi Mesaia akyi na wɔreyɛ adwuma no. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Mogye diiɛ no, monyaa Honhom Kronkron no anaa? Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, Yɛntee. sɛ honhom kronkron bi wɔ baabi, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Ɛdɛn mu na wɔbɔɔ mo asu hyɛeɛ? Na wɔse, Yohane asubɔ. Nyɛ Yohane no ara na ɛbɔɔ Mesia asu a honhom kronkron firi soro baeɛ? Adɛn na weinom deɛ wɔbɔɔ wɔn asu a wɔannya, ɛfiri sɛ na wɔn adwene nni so? Wɔn deɛ te asubɔ no ara na wɔkɔbɔɔ bi. Na Paul se, Yohane bɔɔ adwensakyera asu mmom ka kyerɛɛ ɔman no sɛ wɔnnye deɛ a ɔdi n'akyiri reba no a ɔne Yahsua no nni. na wɔteeɛ no, wɔmaa wɔbɔɔ wɔn hyɛɛ wɔn asu hyɛɛ Yahsua a ɔyɛ Mesaia din mu. Na wɔyɛ mmarima bɛyɛ sɛ dumienu, na Paul de ne nsa guu wɔn so no, wɔn nyinaa nyaa Honhom Kronkron. Enti m'asɛmbisa ne sɛ, Asubɔ, yɛbɔ hyɛ dɛn mu? Hwan din mu na yɛbɔ asu? Yɛbɔ asu hyɛ Agya, Ɔba, ne Honhom Kronkron din mu. Wo a yɛabɔ wo asu biara no, yɛasie wo wɔ Roma nkyerɛkyerɛ bɔne mu. Asubɔ, yɛbɔ hyɛ Mesaia din mu. Wokan Colossians chapter one verse eighteen no a, Ɔse, Na ɔne nipadua no a ɛne asafo no ti, ɔne mfitiaseɛ awufoɔ mu abakan, sɛ ɔnni ade nyinaa mu kan. Enti asubɔ biara yɛ Mesaia din mu. Sɛ wohwɛ Acts chapter two verse thirty eight a, ɔse, Monsakyera mo adwene ne yɛmmɔ mo asu nhyɛ Mesaia din mu. Sɛ wohwɛ Acts chapter ɛyɛ eh, eight a, ɔbɛka akyerɛ wo sɛ eh, Acts chapter eight verse fourteen ekosi sixteen no a, ɔse saafo a wɔgye diiɛ no koraa na wɔnyannyaa Honhom Kronkron. Peter ne ɛɛi John na ɛkɔɔeɛ na wɔde wɔn nsa kɔguu wɔn so bɔɔ mpaeɛ maa wɔn wɔ Mɛsɛya din mu. Acts chapter ten verse forty eight, Peter bisaa sɛ wɔn a wɔanya Honhom Kronkron sɛ yɛn no ara, dɛn na ɛsi wɔn kwan sɛ ɛne sɛ yɛbɔ wɔn asu wɔ Mɛsɛya din mu? Acts chapter nineteen, wɔbɔɔ saa afo yi asu wɔ Mesia da yi mu. Ɛ Romans chapter six verse three to five, asubɔ yɛ owuo, osie, ne ɔsɔreɛ wɔ Mesia din mu. Galatians chapter three verse twenty seven, ɔse, Mo mu dodoɔ a wɔbɔɔ mo asu hyɛɛ Mesia mu no, moas ɛ wɔbɔɔ mo asu wɔ Mesia din mu no, moahyɛ Mesia. Na wokɔ ɛ yi ɛ ɛ Colossians chapter three no a, ɔse yɛne no awu, yɛne no asɔre. Mesia no ne yɛne no awu. Enti me nuanom, asubɔ de, yɛbɔ no wɔ Mesia din mu, yɛmmɔ no Agya, Ɔba, ne Honhom Kronkron din mu. Sɛ wokɔ Acts chapter twenty two verse sixteen a, n'ano, mmerɛ a n'ani akɔtoo Paul no, ɔtuu no fo, na megye di sɛ afotuo no bɛboa wo. Ayɛ a kan Acts chapter twenty two verse sixteen, na ɔse, Na afei adɛn na worekyinkyin wo ho yi? Sɔre ma wɔmmɔ wo asu, nhohoro bɔne, na bɔ Awurade din. Ɛno na Paul de kɔbɔɔ asu, na ɔfiri hɔ no, ɔsii dwam ka kyerɛɛ nnipa nyinaa sɛ, Mesia no ne Nyankopɔn Ba, na ɔde di adanseɛ. Bible se, Sɛ monim yeinom na moyɛ a, nhyira no mo. John chapter 13 verse 17. Sɛ monim wei na moyɛ a, nhyira no mo. Onyankopɔn Asɛm a ɛyɛ nɔkorɛ nie. Sɛ wofa a, ɛbɛboa wo. Asubɔ, Bible kyerɛ yɛn John 3, eh, 3 sɛ, Sɛ yɛamfiri nsuo ne Honhom mu anwo obi a, ɔrennya ɔsoro ahennie. Afei asubɔ yɛ owuo, osie, ne ɔsɔreɛ. Ɛne sɛ, owuo no ne sɛ yɛrekyerɛkyerɛ wo, wo gyidi, na wosakyera w'adwene, na woayɛ krado sɛ wobɛdi nea Mesaia no aka no nyinaa so, na woawu ama bɔne, na yɛasie wo wɔ nsuom, na woafiri abɛyɛ abɔdeɛ foforɔ. Onyankopɔn nhyira wo na bɔ asu sa na Honhom no ntenetene wo wɔ Ne Dɔba koro Yahshua ɔyɛ Mesia din mu, amen. Ma yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛn Agya a wowɔ Soro, ma yɛda wo ase nnɛ anwumerɛ yi nso biom, woadom yɛn, woama yɛn ahunu woasɛm mu nɔkorɛ nea ɛfa asubɔ ho. Kɔ so kyerɛkyerɛ yɛn nsa ne yɛn nkonko ani mu. Yɛda wo ase sɛ wotie yɛn na nnɛ nso woatie yɛn nsa wɔ wo Dɔba koro Yahshua ɔyɛ Mesia din mu.